आ हमर लवर हमर लवर केना दोसर से बियाह कर लेते जब तक एहि दुनिया में हम छियै ओकरा कहीं न जाय देबै कोनो साला ओकर डोली उठा के न ले जा सकियो हम प्रेम करै छी हम हमरा हमरा लवर के बीच में जे अतै भगवान ओकरा हम तोरा पास भेज देबो तोरा पास

क्या दुलारी कन्या कनी गुठा भाना दीत देखी त आ ये काकी भर टोला तो अही गबैत रहे छियै अहाँ के बेटी के छेका पड़िया त अहाँ गाउ ना हमरा सब के अभी गाबे से उठौना के काकी तू हे गाना बाग बदर खसुआ के तू और नहीं सीखबे गीत आय हे फ्रूटी जी यहाँ देवर के जे होय छेका त कनी यहू गाबि देब त नहीं होतै पहिले अहाँ गाबू न तऽ हम गाबि देब अच्छा ठीक छै देखी न ता कै जे होय गमाय गमाय के केना लचाय है आय यहू के त एक दिन बियाह होत ने बौआ जेकरा से जल्दी विध व्यवहार करू ना टाइम बेसी नहीं लगाऊ ना

सुबे बालू दादी सुबे हो सुबे आज मंगल के दिनमा सुबे हो सुबे सुबे बोलू बाबू सुबे बोलू यम्मा सुबे बोलू बाबू सुबे बोलू यम्मा सुबे हो सुबे

के ल जाऊ न गोसाई घरे हे दुलारी कनिया हाँ काकी जा न कनी गोसाई घर में लदा न बउआ के अच्छा ठीक है काकी कहलिया कई भर सोना छलै कई भर छल से ए भौजी आठ आना सोना छलै ग आठे आना सोना छलै केहन बात बजै छी अहाँ अही तऽ कहलियै हाइलसिन छेका देला तऽ हमरा आरके जते फुरेले तते कऽ देली तऽ अहाँके कम पड़ि गेल सोना बियाह हेतै तऽ ओहोसँ बेसी दऽ देबै बना कऽ नहि नहि से बात कहाँ हम कहलियै या मात्र पूछबे केलियै कि कते होय के भौजी कनी हम आबै छी बाहर से कतय छै बौआ अबै छी पाँच मिनट कऽ के हो तो जाओ लू ना ना सुनू ना कथी कहत ई सब कथी होइ छै यहाँ कथी होइ है कि छेका होइ है आँखि में मोतिया बिंधऽ लेने हौ ए बुढ़िया केकरा पूछ के तू छेका दी अभी छी तोहर बेटी प्रेम करी छू हमरा से आ शादी दोसर से होई देबो हम गमाय गमाय कथी बजे छौरा हे कन्या हाँ। पहले तोरा यह चर्च लगे छो ई बता है जकरा जकरा घर में जे छेका होय है ना तो सब घर में एहने जाके करे ऊ त एकरा केना ने ठीक करबे हे पागल के हाँ तो ओकरा दवाई करा रहल है कि तू की करबी बोल तू अपना बेटी के शादी हमरा से करबी कि ना हे भगवान हम कहना चली बम बम के नहीं आवे के लागी लेकिन बम बम हमर बात नहीं मानलक पहुँचे गेले हे भगवान ओकरा सहे के हिम्मत दो क्या करते हमरा जान जरे बिया तो अपना दे उनके बिया कर भी हमरा जान जरे हाय ना ना हमने करे बियाह नहीं तू कराई भी हम करे भाई तू कराई भी करे भाई और तोरा मार दबका देती हूँ मार दबका हम अहाँ के कहना रही नहीं होश में जोश ने खोबू लेकिन अहाँ हमर बात नहीं मान ली कहना रही अहाँ के हमरा अंगना में अपन पैर नहीं धरब लेकिन नहीं अहाँ तो हमर बात सुने वाला नहीं छिए बिजली हम अहाँ से बहुते प्रेम करै छी हम कितनो रोके के कोशिश करै छी तऽ न रुकाय छी जब तक अहाँके देखै छी ने हमरा मन न लगैत रहे अगर अहाँ हमरा छोड़ के चलि जेबै तऽ केना जेबै हम हमर बात बुझे के कोशिश करू कोई केकरो बिना नहीं मर जाए छे आ हमरा प्यार से बढ़ के नहीं हमर बाप मतारी के इज्जत है ओकरा के इज्जत के लागी ना हम अपन प्यार के त्याग कर सकै छी बुझली अहाँ छोड़ देबे हमरा हमरो से छूटे के चाही ना लाख मनोबे छी न माने छी कथी करू हम? आगे समस्या छी हमर नहीं ना नहीं बात

अहाँ के मती मरा गेल हबा हाँ भौजी न कोनो बात हमर मतियो मरा गेली तो कोनो बात न लेकिन हमरा बिजली चाही भौजी बिजली चाही हमरा

तऽ दोसर कोई के नाम नहीं ले ला अहाँ बेटी के नाम ले या खाली कहै ला कि जे- बाजके मौका दाना कनिका या ना होइ छै ओकरा बियाह भेल छलै तऽ एहने मुँह लगै छलै ओकरा कनियाके आ नामो छलै बिजली ये से मरि गेलै करंट लागि कऽ नहि हँ। तऽ सदमामे हइ ताहि दुआरे सबके घरमे केकरो छेका नहि होइ दै हइ कनिया तब मान लू सबके घर में लेकिन अहाँ के बेटी कानल कैले देख तऽ कोइ यहाँ लगनी कानतै तऽ नहि मोनमे दुख होतै अच्छा ओ बात छोड़ है ओ मैटर में बाद में बतियाई छी चलो पहले खाना बन गल है ठंडा जैते खाई छी चलो चलू ने रुकू ने देखै छै इनर जीतबा गेलै ओने जन वहाँ छौरी आर सब बतिया लगले हे ओहने काम से गेल होतै फोन नंबर नहीं छ फोन कर ना चलो चलू ने होय चलू ने हमरा न ले जाओ भौजी कम से कम अहाँ तो हमार बात बुझो भौजी ये माय गो माय बदलामी करा के धो देल के कोर फुट्टा ने तो भर गांव ने बदलामी करा के धो देल के कथी सोचते ई सब आय भौजी अहाँ कद्दू करो लेकिन हमरा बिजली से ब्याह करा दो भौजी अहाँ के हाथ जोड़ के गोर लगे छै हमरा बिजली से ब्याह करा दो भौजी ये यहाँ पागल छी भ गेल अहाँ मरियो जाबे ने तैयो ने एकर मतारी अहाँ से शादी करत अपना बेटी से बुझलिए एतऽ पागल नहीं बनू अहाँ भौजी ओकर मतारी के बात छोड़ दू भौजी ओकर मतारी हमरा बिजली के प्रेम के न चिन्ही छै लेकिन हम अहाँ के कहै छी बिजली हमरा से सच्चो के प्रेम करै छी भौजी अहाँ से बिजली प्रेम करते नहीं ते एते आदमी के बीच में आके थपड़े नहीं मारते बेइज्जती नहीं करते बुझलिए नहीं भौजी हमरा अहाँ के बात पर भरोसा कनिको न होइए हम जानै छी न बिजली हमरा से बहुते प्रेम करी चाहे बम बम हमर बात समझे के अहाँ कोशिश करू अहाँ के बियाह करे के मन ही नहीं तब बिजली से सुंदर सुशील लड़की खोज के अहाँ के बियाह करा देबो हम। जाओ यहाँ से जाओ अहू छी हमर दुश्मन अहू हमरा मन के बात न बुझे छी हे भगवान हम कथी करू कथी करू हम एना नहीं करू ना जाओ अहाँ के जाओ हम कह देली बियाह करी अहाँ से हे भगवान हम केना समझे एकरा हम बात समझे के कोशिश से नहीं करी है कथी करू हम पागल भ गेले मम्मा ए दुनिया में कोई केकरो नहीं कोई केकरो नहीं है दुनिया में। ना सुनो बा के बात अबे हम खाना खा लो ना जाओ का तो जाओ हमारे से नहीं मतलब दिमाग चट के